Selama malam semua bala uchuk nyadi baka ke malam tu endang iya baka selama. Ini manang mai ke kitai jerita antu ke datai ari aya apai. Pelaba aku mayuh hari kitai kitai ditu bisi nemuai bisi udah nemuai ngagai page mua bup aya apai. Pia mega bisi ari kita ke ninga tu datai ari page Iban tauka aya apai amat enda. Haa nyadi jerita nyadi jerita kitai ke sekali tu diberi aya apai taja. Antu Gerasi Papa. Kala ninga Antu Gerasi Papa kita bala uchu. Enti kita nemu tau komen enti nak nemu mega nadai salah komen. Sema kita ka nemu enggau silik agi senentang Antu Gerasi uhh tauka Antu Kamba ke kala dicerita ke aku suba ba video kitai ke dulu suba au. Nyadi kita tau meda ba. pej Iban tau mega kita nekan ba link iya ke udah diberi ku iya ke ditinggal ka aku ba deskripsyen box ba baruh dia au sukut di deskripsi. Sebedau kitai ngepun ke jerita kitai duduk entap. Nyadi jerita ti kala nyadi ba apai ngagai aki mbuh aya apai urung iya taun semilan belas dua puluh an. Ti ditusi iya ngagai aki embuah lalu aki embuah nusi ngagai aya apai lebuh maya aya apai ke enggau seduai aki enggau ini embuah iya bemalam ba langkau umai urung iya taun semilan belas lima puluh lima kelia. Maya nya aya apai kitai tu pemisi sekula ujung taun lebuh maya aya apai tu agi sekula. ba primari dua. Aki embuh mai reti ngagai ini ti ngadaka apai aya apai kita tu, aki tuai iya meh. uhh nyadi aki tuai tu tadi kena ke nama Ujai, nyadi nama nya semina nama karung apai aki embuh iya. Pagi nya, ujai da ni tumu. Bungka anak lelaki sigi regas taja pen umur iya maya nya lebih kurang lima belas taun rambau nya da. Ujai sigi udah dipadahka apai enggau indai iya lemai nya sebedau dek sebedau nya deka sebedau deka bemalam ba langkau umai sida sepengelama tiga ngagai empat malam meda baka pengawa enti. Tumu pengawa abih, tumu ga sida tiga iya pulai, ujar lalu mantu indai iya mungkus asik ngena daun biru ngambi ke sida tiga iya enda kiruh berapi datai bala engku umai legi. Ke nya, ke nya tadi. Enti udah datai bala engku umai, sida lalu neku ke bereng baka nya ku perambu sida tiga iya. Perengka penyimpan mega udah di tugu angka ujai dampi enggau pangan diri ngambi ke enda tinggal lebuh maya ke nurun lagi. Semengudah tembu semua, ujai tu tadi dulu iya nurun mai siti uyut enggau siti seladan laban ti deka nimba ai perau beka ujan lemai sebedau sebedau nya. Apai enggau indai ujai dudi ge laban ti agi kiru agi intu ku utai madam ke api ba tungku serta betuchi ke kereban pemakai ti dikena sida iya menyanek makai pagi nya deh. Datai di penai ujai lalu ngapu ye wai. Apu neh. Nyau deka karam perau. Amat bangat ujan demalam. Pia ke tudah ujai bejaku kediri seraya tudah tuai ke begadai-gadai tama perau. Uyut enggau seladan ti deng ti debai inya tadi dingkah ke iya ba jembat ba jeratung dulu. Ujai lalu berengkah ngilikka perau iya dulu ngambika ai ba perau nya tadi naia. Nyadi, kurang agi ga perau ai perau nya ditimba lagi, pia ku anak runding tu deh Ujai. Lebuh ai perau ke udah dihabis ditimba Ujai, apai seduai indai iya pen mega datai. Seninyik naal ga baka ke udah bedanyi semaya, pia ku Ujai bejaku kediri dalam ati. Jampat mah deh nimba ai perau nya igat. Enda penuh kini ai perau nya tadi. Pia, ku Apai Ujai nanya iya. Nyau ka karam perau kitai tadi Apai, ulih ku ngilik dulu perau nya tadi. Nya alai aku nimba ai perau peda di jampat. Pia, ku saut Ujai ngagai Apai iya seraya ke ngengkah ke kereban penyimpan sida tiga dalam perau. Awak ka Apai dek ngeluan igat dek kemudi ke kitai. Aku ba tengah ditu nimba kitai ai perau. Pia ku indai Ujai madah ngagai anak bujang iya. Pagi nya hari ngaum amat, burung richah memunyi belagu ngambat penatai hari pagi teberinggas tawas. Sida tiga menyanak iya lalu besual bekayuh ngulu ai. Taja ai bisi kembai mimit beka ujan demalam tang enda ga bangat deras iga. Lebuh datai ba kerangan besai siti, Apai Ujai minta sida tiga menyanak ai ngetu enda lama laban iya deka nyala dulu. Ke engkayu sida menyanak datai ba langkau legi. Ujai enggau indai semina ngaukka aja. Nama agi deh nya tepiak-tepiak meh tudah apai Ujai nibalka jala iya ba sebelah kaki rantau enggau pala rantau. Nyampau mega ikan ke ulih apai Ujai ke nyala meh iya nya. Nya sebut bekaul enggau ikan bala uchu. Kati ba menua kita agi mayuh kini ikan. Laban ba menua ini jauh amai udah ransi. Enda baka kelia agi. Enti kelia ko sida indai, sekali niba ke jala udah chukup mat ke kayu bisi dikasa ampung ga. Sema tusi bula nya uchu. Enti diatu sekali niba ke jala kada bisi manah amat enti bisi bisi meniga iko. Nyau pemuas niba ke jala baru bulih sekali belauk. Emm. Umas meh kitai limpang ke ikan au, kitai pulai baru ngagai jerita kitai au. Nyadi apai ujai ke nyala tadi nyampau ikan ulih iya wai enda belala ke sual sekali sida tiga menyanek. Macham meh ikan ulih iya baka banta, palau, nyenyual, entebulu, buing, kepiat, anak tengih, tilan utai ke ulih jala apai ujai tu tadi. Urung iya pukul sepuluh pagi pia mende bisi jam baka kemaya hari diatu sida menyanek nampung pejalai sida iya baru ngulu ai ngelawa langkau umai. Kira nyau deka nutup punyung aji meh mata panas baru sida menyanek datai ba langkau umai. Enti jam kemaya hari tu kira iya pukul dua belas tengah hari pia meh. Udah berangkut ke keresa semua niki kelangkau, sida menyanak penduduk belelak enda lama. Ujai ngintu ikan lalu apai iya ngelauk punjung umai deka ngupa pebantau. Indai Ujai mega nurun ke tisi langkau begigaka bulu babas ti ditanam belakang. Langkau sida asa buat. Nyadi, ngulu babas ke gumpur iya baka kantuk rampok, kantuk entekai, kantuk riang enggau bulu babas ke bukai mega. Benung tudah ujai tu tukir-tukir merutik ikan, dia dia ninga indai iya ngangauka iya ari dalam langkau ngasuh iya. Datai Ngeseh. Ujai lalu belanda ngelawa indai iya ba langkau lalu bejaku, Nama indai? Bisi ural? Pia ku Ujai. Nyin igat bisi bayak dalam giling tikai kitai. Seraya jari indai Ujai nunjuk ke tunga giling tikai ti bisi bayak. Ujai enda chechameng orang menua. lalu ngirit tikai nya begadai-gadai. Iya meh ujai tepeda kepala bayak tadi. Tak alu disimpung tudah tuai ujai meh pala bayak nya tadi. Nama deh, gaga meh tudah ujai laban ke engkayu mansang kediri ngelawa langkau sempa sempama ke leka jaku tetemu ke beliung enda ibuh kiruh ngambuh. Enda lama udah nya apai ujai mega datai mai upa pantu sepuchuk. Sepengudah tembu bebela ke lawa semua, Sida menyanak pen berengkah ngintu diri. Nama agi deh laju meh leka sik tama rekung sida menyanak engkayu jelan iya pemanah nadai ke nadai. Ikan upa pantu bulu babas bayak mega. Benung sida tiga menyanak berandau maya ke makai nya, enda mukai-mukai sida tiga bisi ninga orang ngangau. Nyadi langkau kita. Bisi orang kini ba langkau. Pia ko munyi orang nya ngangau. Ari tunga ai enda jauh ari langkau umai sida iya. Apai Ujai lalu nyaut. Au, nyadi langkau kami menyadi nike meh. Pia ko Apai Ujai seraya iya nyenguk ari mua empelua langkau. Dia dia bisi meda dua iku orang ke enda dikelala. Tuai endar gamal peda Apai Ujai. Nike mah ake ini. Nyadi langkau kami menyanik. Pia ko Apai Ujai Nandu jaku iya baru. Apai Ujai lalu nganti ba mua langkau deka ngelalu ke temuai ti ngangau tadi niki ngagai langkau sida menyanak iya mih jarak. Tudah tuai apai Ujai tu tadi. Enda lama udah nya temuai tadi pun niki ke langkau lalu duduk enda jauh ari menu mua langkau semak tungku. Indai Ujai lalu nyuak ke tungku sasik daun biru ngagai seduai. Sida sebuat pun belabuh makai. Tang mega iya seduai iya makai tak nyelai. Mua seduai abih dibalut lekasi, pia mega tapak jari. Indah enda baka anak mit umur tiga taun makai ngena jari baka nya pendiau seduai Ujai sereta apai enggau indai beperending pangan diri meda pendiau seduai ku nya tak Bangat nyelai. Di suwa ke ikan tak di kunyah ngau tulah tulang sekali enda di tulang manah. Pia mega bulu babas tak di pajak aja ke dalam lubang nyawa enda di iting manah manah. Apai Ujai belabuh enda nyamai ati. Iya lalu nanya ari ni penatai temuai dua iko nya tadi. Munyi ke salah tanya aku ngagai seduai di aki ini ari ni penatai sereta menua seduai. Pia ko Apai Ujai nanya aki tuai ngau ini tuai nya tadi. Enda lama udah nya, aki tuai nya pen lalu nyaut seraya nyawa ti agi mengkuam laban pemakai. Rumah kami dua ini dek din lucu, ba puchuk tapang dan meragan bila dua nungkat langit remang bejaga. Nyadi menua kami dua ini deh enda bangat jauh ari bekau keruah tujah anak mensia. Di dinga ari ujung tanjung Gelegal besenggal bandir perawan. Ninga munyi nya, Apai Ujai lalu nangkap jari Ujai enggau bini iya lalu narit seduai pansut ari langkau. Nai, kini kita tiga menyanak deh ucuk. Abih pemakai kita pajuh kami dua ini deh legai. Pia ku aki tuai nya nanya Apai Ujai. Nyaut kenyit meh tudah tuai apai ujai deh tanya ake tuai nya munyi nya. Eh ka ngemai is duai dua tu matah ke lingkau ba kaki umai ba ilik nyin ake enda lama. Pia ku apai ujai seraya jari iya nyingkau kayu ujan nyala ti bisi ba baruh langkau. Au. Alai meh uchuk. Kami dua ini deh nganti ditu nganti ba langkau ditu. Lama kami dua ini deh udah enda majuh lingkau. Pia ku apai tuai nya tadi, temuai dua iko nya tadi pen nyengkau-penyengkau pemakai baka orang ke tasah teperuran lama enda makai. Sida tiga mih anak iya tadi nadai ngira utai bukai agi. Sida tiga alu belanda nuju tisi umai mua ke Makilai. Ba tisi umai nya, Bisi siti kayu tapang ti besai sepun, lalu bandil tapang nya chukup engkeman endur sida tiga menyanak iya belalai. Ujai semina rerangap aja iya laban ujai tu tadi enda nemu nama utai ke nyadi. Laban ujai tu ke agi biak. Apai ujai lalu ngidupka api, seninjik bendar ga mayuh kayu rangkai ditugungka apai ujai ba tisi umai maya iya ke ngerebakka umai suba. Udah api mau, iya lalu nunu kayu ujan nyala ba api nya. Enda lama udah nya, malih alai ibau selukai tunu sida menyanak iya, ribut mega baka ke nemu penusah sida tiga menyanak iya ribut mega bepuput nuju langkau. Dinga da manjung aki tuai enggau ini tuai ti benung bepakaika pemakai ba langkau. Ari tisi umai sida tiga menyanak iya, beratika temuai dua iku nya tadi nya begisai, Enda mukai mukai, lama agi seduai nya nyau bisi bulu. Lama agi bauh agi ga bulu seduai iya. Seduai nya tadi pun lalu bebali nyadi mayas dua iku, siku indu, siku lelaki bela enda ngerari ke diri nuju kampung seberai umai sida iya. Parai kita tiga dikadua nantu mayas. Nasit seduai anak makai kitai tiga. Pia, ku apai Ujai. Ujai enggau indai iya anak engkeretik semina ga getak takut. Apai Ujai lalu belanda ngelawa langkau umai lalu nyapai ke resa ti beguna aja. Iya mega nabak ke kayu Ujai nyala ba api tungkuk ti agi idup. Udah nya, iya lalu belanda ngelawa bini enggau anak iya ba tisi umai nya baru. Sida tiga menyanak lalu belanda enggau naka penyampat setengah belanda. Munyi ko kitai pelawa udok. Nyadi sida ke belanda nya tadi enda mukai mukai. Ninga utai ngagai mua tanah kiba sida menyanak eh rari ngilik ai. Nyau bekesetak aja dan kayu patah ni ke munyi kayu tumbang. Ninga munyi nya. Sida tiga menyanak iya majak takut tang kaki sida tiga mengkang disingkang. Apai Ujai teringat ke ajar orang tuai ti madah. Chara kitai hari-hari enti digagai antu. Iya lalu ngerah bini enggau anak iya ngerurut macham bansa daun. Iya mega nyimpung batang tepus, mantap tubuk, kelindang enggau utai nyumbuk bukai nyentukka sida tiga menyanak datai ba perau. Sepengudah sida tiga datai beperau, sida menyanak enda tebuka ketali perau. Tak lalu diketa sapai ujai aja, lalu sida menyanak bekayuh ngilih ai enggau naka penyampat. Mansa rantau bebatak ai pabu besual ba lubuk bekayuh, sida tiga menyanak nyentuk ke datai ba pendai. Malam nya, Apai Ujai lalu ngangauka siku Maning ti dikumbai sida iya menua nya Maning ke Sindap, ngambika nilih semengat sida tiga menyanak iya. Nyengka agi tinggal ba sebelah kampung Puang, pia ke nya tadi. Keruga semengat laban semengat sida menyanak mujur dikangauka aki Maning. Bepun ari sehari nya. Sida menua nya enda agi bumai ba endua nya laban ti angat kenu ku Maning. Iya mega madah pulau seberai umai sida apai Ujai nya bisi siti rumah panjai Antu Mayas. Maning nya nangkan mega Antu Mayas nya ukai sengapa antu. Tang meh Antu Mayas nya tadi tak. Antu Gerasi Papa Rana Rana. Manang ke Sindap nya lalu meri sida Apai Ujai serumah Gerabun dikena nyikap diri lebuh maya ke bejalai sebelah tanah. Kenu ku sida ini enggau aki madah kelimpah ari kayu ujan jala mega kulit upa tepus, daun bambu, selukai enggau kulit bawang manah amat nya enti ditunu enti ditunu lebuh maya hari jai. Ko sida iya laban.